уон ахсыс үйэ бастакы чиэппэригэр Россия империята аан дойду державаларын кэккэтигэр бигэтик киирбитэ. Оччотооҕу дойду илиҥҥи саҕатыгар сытар Япония, Курил арыылара Америка Азияны кытары сиринэн ситимнэрэ чопчу үөрэтиллибэккэ аһаҕас сытара баараҕай судаарыстыба бөҕөргөөһүнүгэр улахан дьиксиниини үөскэтэрэ. Тэрээһиннээҕинээн дьаһаллааҕынан аатырбыт эрчимнээх дойду баһылыга Петр I өлүөн аҕыйах хонук иннинэ тыһынча сэттэ үс сүүрбэ түөрт сыл ахсынньы сүрбэ үс күнүгэр Азия уонна Америка кытылларын үөрэтэр, чинчийэр туһунан дьаһала тахсыбыта. Ол дьаһал Россия морской флотун бастакы рангалаах капитаныгар Витус Йонассон Бериҥҥэ сүктэриллибитэ. Кини уҥэлиилэринэн сүрбэкки саастаах офицердар Алексей Ильич Чириков уонна Мартын Петрович Шпанберг анаммыттара. Ити курдук кистэлэҥ соруктаах аатырбыт Камчаткатааҕы экспедиция тэриллибитэ. Бары эйгэни киэҥник хабарынан, кыттыбыт киһитин ахсаана элбэҕинэн, оҥорбут үлэтин түмүктэрэ сүҥкэнинэн бастакы иккис Камчаткатааҕы экспедициялар чахчы даҕаны араҕай тэрээһиннээхтэрин билинэн кэлиҥҥи чинчийээччилэр Хотугу улуу экспедиция диэн сүрэхтээбиттэрэ.

Ити кэмҥэ диэни бэдэрээччиттэр диэннэр үөскээн таххалар хахалар оттолоругар. Ону ти бу бэдэрээччиттэр кинилэр бу өлүүлэригэр туох түһэри, туох холобура кинилэр ороскуоттары техолохон болары ону кэпсэтиэххэрэ. Урукку өттүгэр итиби бэдэрээччиттэр диэн булла. Холобур, жамы сулустата көрүүгэ. Улаата жамы оттон, онно уу бэлэмнээн, сөптөөх оту бэлэмнииргэ, ин диэн хачча көрүллэр эбит. Торг тэрийэллэр бу Дьокуускайга. Аким Татаринов, кыраайы үөрэтээччи. Ааллаах күн таһаҕасчыттара икки чаастаах кинигэ автора, тэтимнээхтик хааман доруобуйаны тупсарыы ньыматын көҕүлээччи. Ол туорга булана хаччата сыаната быһылынна, дьэ былдьаһыы боҕо буолар. Бары кыахтаах баар дьоннор. Дьэ иннинэн ким кыра сыанан ылбыт, Дьэ бу дьаамылар үлэлэтэ. Хөп. Аны бэйэтэ буланы бэйэтэ билэр дьонугар аймактарыгар кэриэтэ билэн нэһилиэктэрин дьонноруттан э, дьоно хомуйан били ылбыт сыанатыттан өссө кырыһыанаҕа туттара сөп. Да уонна кини бу эппиэттээх айан суолугар сылгы сылгын быстарыы уохтаах диэн. Иннинэ кини бу дьоннору эрдэттэн оту хааччыннарар, бэлэмнэтэр. Онтон ити Алдан уҥургуттан Лаамыга дылы от үүнэ үлэхтэрэ аҕыйахта. Оннор сылгылардаахтар. От үүммэт таас дойдуларга эбэҥкилери туталлар. Кинилэри кытта кэпсэтэн дьонно кинилэр бу эбэҥкилэр аҥардас Табанан эрэ буолбатах, үт кыл эрэ сылдьар. Аны лабыктыы үмэт сидэрэ, чыҥкыр таас бөтүлүөр баалла. Оны үт көмөлөннөрүллэр. Бу эбии хаҕанааҕыга дьэ атынан таһаҕас таһыытын туһунан кэпсэтиэххэ дьэ бу манна ордук бу хаха эрин историятыгар биир ыарахан кэмнэр ити кэмнэр ити кэмнэргэ булан ааспыттара холобура бу тыа хаһаайыстыбатыгар да булун уопсайынан бу дьон сэргэ олоҕор үрдээх охсуулаах кэмнэр этэ. Дьэтинна дии төрдүн биир сыллаахха дьэ хылгылары хайдах быһылаахтык хомуйан барбыттар. Ну төрдүн биир хыл диэбэп булла. Дьиҥаат таһыытын тагас таһыыта өссө эрдэттен бар турдаҕа дии. Дьэти уосына эти кэрдиис кэмнерен хайдах быһылаахтык үллэрэн үөрэтэҕин яана кэпсээрэ. Алла үйүн диэн бу үрэх историяттан номох быһыытына ордан кэлбитэ бу былыр сахалары күүстэринэн олох Туур кэмнэригэр ааллаах үүн үрэҕи туорааһыҥҥа оччолорго ааллаах үүн диэн ааттана эбит. Дьэ манна олор бут дьоннор күһүн бултуур дьоннор бэйэлэриттэн тэйиччи хайа сирэйигэр тыалаах сиргэ оҥочу булаллар. Кыра оҥочу булбатах улахан аал. Түөрт-биэс эрдииһит эрдинэр улахан оҥочото үгүс таһаҕас киирэр бу оҥочо кэлэн хаалбытын була ылаллар уонна бу оҥочо иһигэр буоллана ат үүнэ баар эбит уонна ол сэмнэҕэ тирии быалар иннинэн ааттыыллар бу үрэҕи ааллаах үүн диэн Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ үс сыллаахха Алдаҥҥа саха киһитэ Тарбукин көмөтүнэн булуллубут кыһыл көмүскэ ити биригээдэҕэ салайбыт киһи Вальдемар Биртик. Тыһынча тоҕус сүүс отут икки кыһыллаахха кини Алдан золото үлэлиһидэр Биртин дьэ кини бу Саха СССР Совнаркомугар улахан сурук түһэрэр. Өссө бу Алдан сириттэн итэҕэһэ уох баайдаах кыһыл көмүс учаастага баар. Ону чинчийиигэ туох да тэрийиэҕим диэн экспедицията. Хаар ууллан бүтүүтэ туохха тиэллэр. Аллабинга. Онно тиятта сразу дьэ чинчийэн, дьэ сууйан кыһыл көмүс саппааһа бу сиэллээх бастакы иккис сиигинэлэргэ баарын булаллар. Уонна интэн чугас Аанча диэн үрэх киирэр. Өрүс санаабыта өрүс. Дьэ бу төрдү өрүтэн эми булар. Иннэнэн тыһынча тоҕус отут икки сыллаахтан ааллаах үүн үрэҕэр эми бу Окуоскай тугунан иэһинэн айан хуолунан аһа дьэ таһаҕаһы онно икки сүүсчэкэ

көлө баар булуохтаах ааллаах үүн таһаҕаһыгар диэн ону таһынан бу байыаннай фроҥа ыытыллар сылгыга эмиэ сыыпара кэлэр бастакы ыһырыга отут тыынча тоҕус сүүс отут икки сыллаах кыһын икки сүүс биһонча сылгыны туттубуттара диэн эһиилги сылыгар уже түөрт сүүс кэнни тутунна. Биир холкуос холобургар ылан эттэххинэ холобура дьэ биир холкуоска төһө киһиттэн төһө киһини ирдииллэрий төһө атылалларый? Дьэ маннык документ көрдөрөрүн биирдии таһаҕасчыт түөртү көрөр. Сөп. Аны колхозтар төһө кыахтаахтара биллэр, ылаллар эбит. Иккилии да тааҕаччыты булата аҕыс аты түөлтэлэр эмиэ бар эбит. Хаама улааппыта он иккилии, он үстүү тааҕаччыт. Дьону төгүл Түөккэ төгүллээтэхпинэ дьэ алтуон, сеттуон буолар. Дэ былаан баар, аны төһө таһаҕас кэллэ диэн. Ону тыллар эрдэттэн эппэ буоллахтар. Күһүн биирдэ биллэр. Муус туруон эрэннинэ. Дьэ муус турда, инаата биллэр охсоллор. Базаттан тоқа триэскэ бачча таһаҕас кэллэ диэн. Ината анарата сотту охсоллор бачча таһаҕас кэлбит,

Сурук уох. Ол гынан баран, бу архив документер дьон үмү көрдүм. Хас таһаҕасчыт уонна хас көлө төһөнү таспыты барытын көстөөчө документларыгар оны таһараллар бачча сылгы бу сылгыта баччаны таста диэн кэлэр ат бачча туоннаны таста оччо хачча көрүлүннэ таһаҕасча хырытта хамнаха көрүлүннэ уонна бу хаччыта

Сэрии буолла, эр дьоннор аччаатылар, эр дьоннору таһарыыбыт, кыччатабыт диэн холкуос ыыта этэр кыаҕа суох. Үөһата сыыпара кэллэ бэлэмнигитен. Иннинэн кырдьаҕас саастаах дьоннор уонна саастарын сиппэтэх улаттар уонна үлэни-хамнаһы кыайыа диэбит эдэр кыргыттар, эдэр күүстээх-уохтаах дьэ кыттыныылан бараллар. Дьэ, айан суола саҕаланыаҕыттар бүтүөр дылыгырахан. Хаама чепчугу учаастага буолар бу картаҕа көстөрүнэн окуоскай перевозтан бу атырдьаххаллы. Манна сис хайаны ким диэн кыыллаах сис хайатын туораһаҥа кураанах э. Дьонтон бу үрэҕинэн аны айа буола нарбара туоххаллы. Чэ бу суордаах диэн хергэһэллы. Дьэ ол дойду Тохсунньу ый саҕаланыар дылы тараҥа киирэ турар. Кыра-кыра үрэхтэр киирэллэр, ол төрдүлэринэн хайдах да кураанах буолбат диэн. Дьэ кыһын тымныы улаханыгар дьэ биирдэ тоҥуллар. Ини хаамай ыарахана уустуга бу тараҥнаах эргэ. Дьэ манна айаннаан иһэҥҥин эн төрүт тохтуһуохтааххын. Айас булгуччу Дьэ, баран ону үгүстэ тааҕаска сылдьыбыт дьоннор уонна ахтыылара ыгар баар бу һылгылар бу тарыҥнааһыары эмиэ билэллэр диэн. Дьэ, илгистэ уже ханан баар бу тарыҥ баар булуохтаҕа үрэх киириитин кини эрдэттэн билэнэр дьэ тыбыыран бастарын буккуйан оҥостон дьигиһийэн дьэ бу тарыҥы кэһиигэ турут халтарыйбакка тохтообокко, тохтоотун даҕаны бу харчыҥа ээ, хам ылан кэбиэрдэҕэ оннук түөлсэлэр бааллар айанныыллар. Сөп, ити биирэ. Иккиһэ буоллана тымныыта. Дьэ тымныы дойду эбит, ол дойду. Дьэ үсүһэ буоллана ити мааҕын кэпсээн иһэн тохтообутум силлиэмэн хапчаанын турааһын. Бу сүлемен хапчаһын улухан хайаны тоҕо солон сүүсүгэ метрэ тиипэ курдук кэпсиллер. Онно кыраҕас сир. Аны тыалы бэрт буолан манна хаара суох өстөкүлэ уу ньуру курдук ыппыраас. Дьэ, аны бу тыал киирэр икки өттө буотун улахан хайыҥ хаардар харын төттөрү-таары хатайдан таһара чымахтаан кэбиһэр эбит. Ону солоон киирэллэр. Сыарҕалаах бу оттоох аттар иҥнибэккэ барыахтаахтар диэн. Уонна маннык таһаҕаска таһыы сылдьар аат барыта подкоптаах буолуохтаах. Дьэ ол силлэмэҥэ иннигэр баар кырынаастыырга хайаан да хоноллор, түүн кэлэллэр. Улахан зимовье ити эппитин курдук балтараа үс, икки үс киһи хонон ааһыахтаах. Ол бастыгы тиийэ сразу икки үс буолбат, мунньуллан мунньуа үс хас күн мунньуллан икки үсчүгэ булуллар. Анараа атыыр буолуна сиикэй уу диэн бар, эмиэ улахан зимовьелаах. Дьэ, хассыар да турдахтарына тыас тыыһырыы,

Аны тыаһа суох, чуумпу кэмҥэ эрдэҕинэ манна тыала тохтобот, киһини лэглэритэр, хаара суох, сыарханы маннык хачайдыы сылдьар биир тыаллаах буолар. Дьэ оннук тыал суох буоллаҕына дьэ айаннаан бараллар. Анараа сиикэй ууттан да кэлиигэ эмиэ оннук тыастаах. Дьэ бу холобура хаамай кыһалҕаны көрсөр сирдэрэ тиий бу сэттэ дабаан диэн буолар. Ити сэттэ дабаан туһунан дьэ кэпсэтиэххэ. Сэттэ дабаан диэн барыларыттан кэттит, бу тахсыыта кэтит уонна үрдүк давайыылаах туруору түйүүлээх тахсыылаах ирдэр дьэ манна варламов роман алексей романович диэн киһи он тоҕус сыл устата тааҕаска дьыл киһи кини суруйан турар дьэ бу таһаҕа тахсы аннина Саҕалаан барар да туохтан половинка диэн зимовьеттан сыыйа тахсыы ханан даҕаны тохтообокко дьэ тахсан тахсан баран дьэ хайа чыпчаала бу кэлэр ол таксита иккис миэтэрэ курдук адьас туруору диэн ону кэнники бастакы ырыаларга крыльяһа суох буолан ап оҕоннор дэҥнэнэн оһоллонон дьэ бу тыһыта тоҕус сүүс отут алта сыллаах эрдэ зимовиялары улаатыннарыыга аны суолу тупсаран оҥорууга онно кирилиэс курдук давайыны оҥорбуттар дьаһа манна ат нэһиччэ тахсар этэ хоро ыһыырыыга кыайбатах ат таһаҕаһын түһэрэн кэбиһэн бараннар үөһэ тахса сынньаталлар дьэ бу ат сынньатар кэмнэригэр тохтууллар бэйэлэрэ сүгэннэр таһараннар ууралынар хаттаан тохтууллар дьаарыстаан баран аны оккуоска перевозка кинилэргэ хас сырхаайа анаан быраблокалары береллэр Хастым етрети дэбэппин. Ону постоянно таһаҕас бүтүөр лиддяй дьалар бу бурбулукаларын уна таһаҕас бүттээнэ туттараллар. Дьэ бу бурбулуканы хэтта дабан үрдүгэр 200 метрэ курдук ыраахыялаах эбит. Дьонно хаста обоз туран дэ бэлэмнэнэллэр. Бу сыырха сыңааҕар маны туора эриэн эриэн эриэн байан кэбиһиллэр. Уонна ат силпылах Ону таһынан бу даваны түһэргэ буоллаана Кутурхан диэн аатта Бгалан аты хоннаанынан баайан нөҥө кытта холбууллар олгубияны кытта тоҕо диэтэргин ат түһэр кэмигэр наар кэннинэн үгүс сиргэ аны түһүүтүгэр олорон түһэр сөп иннинэн туохтан тахсан хаалбатын диэн олгубуйаттан тахсыбатын диэн оннук аны сыарқаҕар Хас сыархаайы кэннигэр тараама диэн оҥороллор. Артиллериер баар, ол буоллана ат күөнүн үрдүктээх болор үүт бөҕө-таҕа. Тоҕо баар идиттэрген бастыгынан таһаҕа уурарга ордук, хаамай главная буоллана манна кэнники иһэ аты онно баайаллар. Оччоно бу таһаҕас, бу дабааны түһүүгэ ат бу күөнүнэн анньыллар. Аны инники аты буллана тутан иһээччи иннигэр буолбат. Иннигэр буоллана мэһэйдэһэтэр курдук. Аны алхас ат сюда атына киирэ. Инэн дуга хомут иккардынан илиитин угар аллара көнтөс быатын кытанахтык тутар. Дьонно бэйэтэ аҥар илиитинэн дугаттан тутуһар. Дьонно төһө кыалларынан тирэнэ-тирэнэ өсөһө-өсөһө түөллэр. Ону ханна баҕарар кинилэр бу кыахтаах аты инники туталлар. Дьэ манна кытаанах режими тутуһаллар. Ол маннык буолар эбит. Түүн 12 чаастан, күнүс 12 чааска дылы бу бэтэрээ өттүттэн, Окоска первоста кэлбиттэр половинкаттан кинилэр эрэ дабайаллар. Анаа өттүттэн зимовьяны көрөөччү ыыттарбат.

Оны адьас тутуһаллар, таһаҕасчыттар билэллэр. Эн ол дойдуга таһаҕаска дьаҥын оту эбиэскин атылыырын төрүт бобуллар. Окунна эн эпиттигит. Аны олохтоохтор булана таһаҕасчыттартан оту эбиэһэ тулаһаллар адьас бобуулаах. Аны дьэ ааллаах үүҥҥэ таһаҕаскын туттардын, эн онно хоно дьаарбайа сыдьыбаккын да хонтуруол бөҕө разу бу кириэстээх диэн дьааҥҥа кэлэ охсоллор урукку өттүгэр буоллаҕына түбэлтэлэр тахсыбыттар өлөрсүү гиннии маннык аны охоска да перевозка эмиэ охоска перевозка тиийбит дьоннор аттарын конный дворга туттараллар сыархалар бу конный двор улахан тэлгэһэтэр баар бэйэлэрэ таачытар хоно дьиэлэр бэйэлэрэ бараллар төһөл баҕата өлөрөтө итини таһаҕаска дьэ бу аалла күн таһаҕагар дэннэммитэ оһолломмута диэн син тахсар эбит ол барыта учуоттанар сөп маннык ити маған эппитим таһаҕасчыттар тиийдилэр дааны ветеринар көрөр бысылгылары көрөн хас бригаданы барытын оны бэлиэтэнэр бачча сылгы кэллэ бачча сылгы үчүгэй туруктаах Бачча ыһылгы куһаан туруктаах. Бачча ыһылгы таһаҕаска сылдьар туруга хуох төннөр дэнке. Уонна төннөр дэн оннук ураах таһараллар, уонна хас да бригадаттан хомуйаннар төнүннэрилэр. Маны болана хуругу ыыталлар райкомга. Райком уонна колхозка ыытар. Маннык ырыган һылгыны ыыппыккыт диэн. Ити көрөллөр. Аны таһаҕас таһы тута кэлэллэр. Хасыгы күнүгэр түүн кэлэр буолат. Күн киэһэ эмиэ ветеринарный хамыыһа киирбит таһаҕасчыты биргээллэн көрөр. Баччаат туруга үчүгэй, баччаат орто, баччаат ырбыта эбит диэн. Аны ырбыта да төннөрбөттөр, от таһыытыр бэттэ хаалдыраллар. Аны биир ахтан аһарыаҕын. Нөбут таһаҕасыттар төрөппүттэригэр, дьонноругар, аймахтарыгар үрдээх улахан эмиэ охсуну ылаллар. Бастакытынан булар бу таһаҕаска сылдьыахтаах таҥастарын-аһаптарын барытын кинилэр бэрийэллэр. Аны холкуос биэрэр кыахтааҕыта көрөн дьэ бэк кыра тугу биэрэрдэ өйүөнү-тайааны сөп аны уус куһуну быһа бу эр киһи дьиэтигэр суох Инэн үгүстэр кыһын оттуохтаах оттор, э, оттуохтаах мастарын, отторун, муустарын ылан бэлэмнээн бараллар. Уонна урукку өттөр болуна дьонно хөргүтээн дьугахтаан олороллор. Ол эрэ кыаҕынан. Дьэ, иннинэн э, улахан охсууну ылбыттара бу кинилэр дьиэ кэргэттэрэ. Аҕата ыалга туһаанньа булай, да араанай өлүү-үһүтүүтэ тахсыбыт бу хаалбыт дьонноҥор аны таһаҕаска да сылдьаннар дэҥҥэ оһолго түбэһэн тиэллэн кэлэн уҥуохтарын кэмтэрбит түөлтэлэрэ үрдээх үгүс